Hello guys, welcome back to my channel. Tuni cu tlawmpal ten bia ka rak chim ṭhan lai i tuni ah bikin chim ka duhmi cu uh, holh thiam kanmah holh a si lomi mi ramdang holh thiam hi zeitluk in dah a biapi ti rian hmuhnak ding ca zeitluk in dah a biapi ti atu chan ah hin company tampi nih zeitluk in dah an herh an demand timi kong kha ka rak chim lai. Atu hi keimah hi Burmese language expert in marketing research tuahnak ah ka ṭuan i atu kan company ah khin holh phun a thiammi tampi kha an ṭuan cio i a cheukhat cu German holh a thiammi, Spanish holh a thiammi, Thailand, Indonesia hi ti bantuk, Arabic holh hi ti bantuk in holh phunphun in vawleicung hmunkip ah khan research, marketing research a tuahmi company kan si. Kan company ka ṭuan hnu in kai fianmi cu India miphun hi zeitluk in dah mi ramdang holh an rak cawn hna i zeitluk in dah an rak thiam hna ti kha ka hun i fiang. Kan company nih language expert a duh tik caan poah, hire a duh tik caan poah, anmah India mi lila chungah khan a ṭuan kho dingmi German expert, French expert, uh, Spanish expert, Japanese expert ti bantuk kha an um peng. tam tom bakin hin interview ah hin an rak ra peng i ka hmuhmi cu India miphun hi holh cawnnak holh thiamnak lei ah hin an rak men hrimhrim lo i uh, holh dang hi a biapi taktak ah an rak chiahmi pei si hi ti hi ka hun hmuh chuah khawhmi si i Kannih Laimi hi holh dang a thiam lo ngaingaimi kan si i kanmah Lai holh bak deuh lawng a thiammi Kawl holh hmanh ṭha chin a thiam kho lomi ahcun holh dangdang hi ramdang holh ngaingai hi a thiam kho lomi khi kan si a thiam lomi thiam zong ai tim lem lomi khi kan si kanmah zung hi India ram ah kan um i Kumkua kumhrapi India ram ah caan kan hmang cang nain Hindi holh zong ṭha ṭhin kan holh kho lo. Cu nih cun langhtermi cu mi ramdang holh cawn le thiam hi ai tim lomi miphun khi kan si. Hi cucar ruangah cun hi vawleicungpi nih atu lio ah demand ngaingaimi holh dang holh language expert pawl hi kanmah Lai miphun hrimhrim zong nih kan ṭuan khawh ve nakhnga ding caah le holh a thiammi an dibannak company poah ai ṭu khomi kan si khawh ve nakhnga ding caah i kanmah Laimi zong hi holh phundang zong hi tampi in thiam hna u si law cawng ve hna u si law ti hi tuni ah a bikin thazaang pek ka vun in duhmi hna cu si. Atu kanmah India kan umnak hrimhrim zongah hin atu ah hin uh, holh dang cu vun sim lo vun chim loin English le Burmese holh a thiammi hi an herh peng. English le Burmese holh a thiammi hi an kawh peng natin keimah keimah sin zongah hin company tampi nih an ka pehtlai i kha Burmese le Burmese language expert le uh, English a thiam chihmi kha rak kan kawlpiak tiah an ti tawn i minung pakua pahra atu tiang ahhin ka chimh cang hna i interview ka tuahter tawn hna i an sung peng an sung peng i atu tiang ahhin interview a pass khomi hi tlawmte kan si Burmese holh a thiammi zong kha Mirang holh ah a cuancin ngaingai lomi professional tein a thiam lomi kha kan rak si cun mirang holh a thiammi zong kha burmese holh a thiam lo hiti bantuk kha bantuk in khan i bilingual an tia holh phun hi thiam chihmi ṭha tein thiam chihmi kha kan rak ngaih lo caah hin atu ah thlakhat ah thongsawm sarih thongsawm riat in lahkhah pek dingah burmese language expert pawl an kawl tik zongah hmuh kan i harh ngaingai tawnnak hi si cucaah ruangah cun holh hi a biapi taktak ah kan chiah hau i kanmah Lai miphun hrimhrim nih hin holh dang hi thiam khawh i zuam ve hna u sih ti hi hun chim ka duhmi si. I atu lio ah a bik in holh zei bantuk holh pawl hi dah global demand a si vawleicungpi nih demand bikmi holh an si ti kha kan vun zoh hna lai. A pakhatnak ahcun chim hau loin English hi si. English hi cu atu lio ah vawleicung pumpi nih an hmanmi holhnak ah an hmanmi a si i global language a si caah English hi cu aho paoh nih thiam hrimhrim a haumi khi si. Kan thiam tik zong ah tlawmpal behavior i ruah khawhnak marketing nak menmen ah market va kalnak menmen ah holh khawh le chim khawh kha si loin professional taktak tein zung rian ṭuan khawhnak ding caah hman awk tlak in thiam kha a biapi ngaingaimi si. A holh lawng thiam si loin a caṭial zong in kan thiam chih kha a hau i cuticun mirang holh kha kan thiam le expert ngaingai in kan cawn kha a biapi ngaingaimi si. Pakhatnak ahcun asinain atu chan ahcun English kha cu Mi tampi nih thiammi, zapi zaran nih thiam cangmi a si tikah Mirang holh lawng thiamnak in cun rian ṭha tlaihnak ah khin a sinpi ti lo. Mirang holh thiamnak menmen in cun rian ṭha hmu khawh a si ti lo. Cucaah ruangah cun Mirang holh kan thiam lengah hin holh dang kha thiam chih kha a hau i tun deuh ka chim bantukin khan kanmah Burmese, Burma holh hmanh kha a biapi ngaingaimi kha a si. Sihmanhsehlaw vawleicung pumpi level in atu lio ah demand bikmi cu French, German, Japanese, Chinese, Spanish, Arabic le Korean holh pawl hi an si. Hi pawl ah hin pakhatkhat kha na thiam a si ahcun tahchunhnak ah English holh ṭha te na thiam hnu ah French holh kha na thiam chih a si ah khan cun atu lio Delhi hmanh ah hin Hmun tampi ah rianṭuan awk tam tuk um. Rianṭuan awk hi a tam tuk. Language expert cu an man le faak i thlakhat ah thongsum nga thongsum rukin hmun kip ah ṭuannak hi a tam tuk luamam khi si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in German holh zong siah, Japanese holh zong siah, Chinese holh zong siah, Spanish, Arabic holh zong siah, Korean holh zong siah, anmah le an demand nak hmunhma cio te ah khan rian hi Hi bantuk kan thiam si ahkhan cun a tam taktak khi si. Ṭuan awk hi cu phan awk khi um lo ti tluk khi si. Cucaah ruangah cun Mirang holh kan thiam lengah hin holh phun khat khat hi cawng tuah hna u si law thiam i zuamchun tuah ve hna u si ti hi forhfial kan duhmi hna si. Holh pakhat kha na caw na si ahkhan cun kumkhat kum hnih ahcun ṭha tein na thiam lai ka zumh. Amah holh lawng bak kha na cawn si ahkhan cun kumkhat kum hnih ahcun ṭha tein na thiam lai i kha kumkhat kum hnih caan na pek i na cawnmi holh kha na nunchung vialte na paw an cawmtu dingah khan hmantlai a si. Atulio vawlei cungah an herhmi holh pawl French pawl, German pawl, Spanish pawl hai ti Hi ti pawl lebang hin a thiam a si ahkhan cun na nun chungah hin rianṭuan awkah hin champhang in um lai lo ti kha ka hen vun chim ka duhmi si. Kan nih laimi hi cu friends ho a thiammi zong an um rua lo ka ti kudong khiah taktak kan si lai dah ka ti tu ram hnih nak hrawnghrang ummi lebang ah hin cun German ho zong an thiam lai lo Japanese ho zong an thiam hna lo a biapi ah kan chia hna lo asinain uh, an rak biapi taktak i rian ṭuan kan duh ko si ahcun phaisa hmuh kan duh ko si ahkhan cun hi bantuk holh pawl hi cawng tuah hna u si law uh, English le Japanese le Burmese a pathum kan thiam si ahkhan cun kuzai mun kan kalnak poah hin uh, rian ṭuan awkah hin champhang lo tein kan um peng ko lai ti kha hun chim ka duhmi si a bik in chim ka duhmi cu kan lai mino pawl ram khat ram hnihnak ah ummi pawl ramdang bantukum America le UK te hna bantukin rian ṭha ṭuan kho lomi pawl kan nih pawl nih hin holh in holh thiamnak menmen tein rian ṭha tampi ṭuan ding a um ko da kaw ti kha a kan vun chim ka duhmi si cucu mino pawl atu lio ah cawn caan a ngei rihmi kan naule pawl ca a hun chim ka duhmi si thazang pe ka hun duhmi si ti kha kan vun chim ka duhmi si cucu tuni ah chim ka duhmi si se law a hnu ah anak chim ṭhan te lai ka lawm